Продукцията элбэх, ордук мин харах айлютиинин сөбүлээниэбин, тоҕо диэтэргин оҕордохпуттан ачыкы кэтэр бэйэм билигин ачыкыбын устубутум, оннук уруулга да олоробун, ыраах да көрөбүн, чугаһы да көрөбүн. Уонуттан мин эмчит быһыытынан үлэлиирбэр бу элбэх киһим аатами химахиимин иһэннэр онкопротектордаах буолан онкология туга опухоля Улаатарын тохтотор. Ол иһин буоллаҕына мин аатымынан күүскэ дьарыктанабын, мастер продаж буолабын. Дьонум миэхэ структурабар элбэхтэр, хэбилээн иһэллэр, сакаастыыбыт. Уоннаттан үгүс элбэх киһи эми-тому ылыахтааҕар, аптека мин ылыахтааҕар атын компаниялар ол бу бааттарынлыктар атоми натуральнай продукциятын сиргитэр ыңырабын потому что атоми продукцията барыта оттон онно витаминтен турар састава барыта оннук буолар улиым бүгүнгү күҥҥэ атомиттан ураты мин ханыахпар үчүгэй компания продукциялаах компания суох атоми продукцията үлэтэ олох түргэн киһиэхэ киирдэ да сразу диагностично үлэлээн киирэн барар биллэр

Үтүө күнүнэн, доҕоттор! Мин Матрена Неустроева диэммин, Дьокуускай куоракка олоробун. Мин Атоми компанияҕа икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха киирбитим. Компания э, корейскай, наһаа сөбүлээн туттабын. Э, оһуоба этэргэ дылы сөбүлүүрүм бу кофе. Кофе три в одном, э, витамин С, красный женщень. Аха, барытын ыҥырабын. Корейскай компания Атомига киирин. Аха, наһаа үчүгэй компания, качественнай продукциялар уонна наһаа үчүгэй командалаахпыт көрсүөххэ диэри. Үтүө күнүнэн Василий Васильев диэммин Өлөөн оройуонуттан Ээйик бөһүөлэгиттэн төрүттээхпин Ньурба куоракка олоробун икки тыһыынча сыллаахха күһүн онко диагноз туруораннар эмтэнэ эпэрээссийэбин кэнниттэн бу чабалкраахыл буолла бу химахим диэн препарат продукцияны испитим үрдээҕин туох энергия биэрэр, иммунитет күүһүрдэр, уопсайынан бары өттүнэн үрдээх күүстээх продукция эбит дии санаатым. туох диагнозтаах буоламмын күҥҥэ алта алта штука иһэбин. коробка буоллаҕына уон пачка киирэр пачка иһигэр уон алта штука киирэр алта штука хима хим күҥҥэ бу биир пачканы бүтэрэбин холобура ону таһынан буоллаҕына витамин ыс баар мана упаковкалаах күҥҥэ түөрт штуканы иһэбит ацеда пробиотик диэн баар Киэһэ утуйуох иннинэ биири истэххэ киһи куртаан үчүгэйдик үлэлэтэр. Маннык кофе баар уонна уопсайынан бу упаковкалар эн үчүгэй баар мин бултуурбун сөбүлүүбүн. Хоту дойдубар бараммын бултуубун онно палатка аайы холобура бу покорнай туохха идэ сылдьарга это олох удобнай киһи туттара кэл онон сүбэлиэм этэ атомы продукциятын ылан иһиҥ туһаныҥ доруобай буолуҥ Тыа күнүнэн күндү көрөөччүлэр, мин Савинова Варвара Константиновна диэн Ньурбаттан сылдьабын. Сэттэ уон биэс саастаахпын. Мин бу аан бастакынан уон алта сыллаахха араковай төрдө стадиялаах араак буоламмын эмтэн сылдьыбытым, онтон билигин бу Атоми ыс диэн продукциянан Аммытым уже икки сылыгар барда. Онон атомный иис элбэх баай продукцияларын сиэһийдьэбин, онон туһанаммын. Мин билигин аһара үчүгэй состоянияҕа иммунитетым үрдээн, барыта натуральнай продукцияны иһиэн олус үчүгэй настроениялаахпын. Уонна бу хэттон биэстээх киһи диэтэххэ, этэҥҥэ сылдьаммын. Бу продукция бары, туох баар барыта икиһи органыгар организмгын үрдээҕин диэс туйду онон билигин оттон мин билигин бу хемокиимы күҥҥэ алтан иһиибин аскорбинканы бу хаамай үчүгэй аскорбинка диэн эмиэ бу ковиду утары барар туохха тумууну отой кэлэрбэт мин холобура ковид диэн ыарыыларыгар оттон туохтуу иликпин ыалдьа иликпин Тумуу эмиэ олох киирбэт буолла. Сөтө илиҥин эмиэ барыта үчүгэй тото бэйэһин организмын барытын оттон туохтуур. Онон ким маннык туохха продукцияҕа туһаныан баҕараахтар баһаалыста биһигиттэн ыйыталаһан биһиги барытын кэпсээн биэриэхпит.

Дырабыларын мин атын бурцева Снежана диэмин. Агикига режиссер-постановщик үөрэҕэ иккис курска үөрэнэбин. Иллен кэммэр аллырбын сөбүлүүбүн. Бэйэм Тая Models модельнай агентствоҕа сылдьабын былырынгыттан. Уонна компания туһунан кэпсээтэххэ, мигин Олеся Сосина икки тыһыынча сүрбэ сыллаах ыҥырбыта. Ол онтон ыла кыралаан дьарыктан хаалаабытым. Бастаан дьарыктанарбар Миха маркетинг туһунан кэпсээбитэ. Ол кэнниттэн хайдары ырааппыт буолбутум, онно сыл курдук дьарыктамматаҕым. Ол кэнниттэн сыл курдук буолан бараммын, арай системамын көрбүппэр, олох брош тулах икки мөлүөн курдук пиви ааҕыллыбыт этэ аны көрөммүн дьэ киһи хин хаччы оҥорон төбө паттайыбык толкуйга кэлбитим онна дьэ дьарыктанан саҕалаабытым онно бу компанияға тугаха мөһөбүлүүрүм диэн кини маркетинг плана олус холку студияны дьарыктаныахтарын хөп дополнительный доходка таққаған главное били бэйэн сөбүлүүр продуккун билиэххин наада бэйэҕэр туох тиийбэтин билиэххин наада уонна оҕолонон дьарыктанан хаалыахха наада миэхэ хаамай бастакы приоритетым кожа этэ мин кожам наһаа проблемнай этэ онтон буллаҕына кыратык ааспыт курдук буолбута онтон эмиэ хайаабытым evening care диэнэн туттан саҕалаабытым четырых этапканан уонна буллаҕына феем наборунан туттан саҕалаабытым ол туттарбыппар бастатан туран миигин Марианна Петрова мастер-класска ыҥырбыта ол онно бастакы же күнүттэн мин кожам маннык ынырык үчүгэй буолбута барыта блеск буолбута здоровый вид буолбута сырдаабыта ону көрөн бараммын дьэ сөбүлээбитим ону хаан дылыахпын наадаю курдук анаммытым онтон дьэ баатык Марианна Петрова баанын те кэрэл командата куруук маннык

били обраһын чөй боларын гына ону замечайдан көрүтүм бары сырдык өң бу косметика кэнниттэн быдан чөйдү хатар буолбут эбит олин наһаа сөбүлээбитим уонна хас күн аай туттабын дьоммор бетлагайдыыбын дьоннор эмиэ интириһиргиллэр уонна бөт саамай сөбүлээбитим диэн туох баарый бу отурутааҕыта Атоми Хелси Глоу диэн подмакияж тутан. Бу диэн кини олус увлажняющай, бэйэтэ састаабыгар яблоко састааптаах, Б витаминнаах уонна кини холобур сам үчүгэй диэн били дозировката үчүгэй баҕайы, удобнай, даже стиля даҕаны үчүгэй. Уонна хаамай таптаабытым диэн бу компания кремнара, продукциялары бары туох наһаа нежнай натуральнай аптаахтар киһи холобур ытырдан саҕалаабат аллергиялаабат барыта гипоаллергеннай бу уонна холсеглоу киһи тутуннаҕына здоровый блеск биэрэр перламутровай биэрэр өҥ биэрэр хэп уонна картскаҕа түһэргэ ханна эрэ барарга эгин хаамай үчүгэй туох буолар средство буолар ону таһынан кини биһи компаниябыт холобур туга диэххэ сөбүй сам үчүгэйэ диэн кини лечебный состав-таах не просто там делает красоту да а тем более она еще питает увлажняет а вот это средство оно еще защищает от уфа лучей бу кини отут аспаевтаах өсө биһан аспаевтаах диэннэр бааллар вот онон хас бидди киһиэхэ бээтигэр таптыыр компаниялаах булуохтаах мен бэм Сөбүлүүр компаниябын буллум. Аата ми диэн уонна аһыаха эмиэ сүбэлиибин. Үтүө күнүнэн күндү бар дьонум! Мин Любовь Винокурова диэммин. Бу Атоми компания туһунан билиһиннэриэхпин баҕарабын. Наһаа наадалаах, киһи доруобуйатыгар наһаа туһалаах уонна биһи олохпутугар наһаа туһалаах компания диэн кэллим. Мин икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха бу компанияҕа киирбитим. Миигин бу компанияҕа Мин подругам Петрова Марианна Ильинична киллэрбитэ. Тоҕо киирбиккиний диэн мин сразу сүбэлэспитим. Ол причинам балаана ковид коронавирус ити итинтэн биһи улаханнык диксинэн, итинтэн улаханнык саллаан, толкуйга түһэн, уйабытыгар уу киирэн ити улаханнык толкуйдаппыта. Ол кэмҥэ Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха эһи билэргэ курдук аан дойдуга коронавирус өрө турбута Ухань куоракка декабрь ыйга телевизору холбоотоххо, гаджеттары холбоотоххо барыта ол сонуна буолар этэ уонна наһаа күүстээх коронавирус буолан дьон өлүүтэ, дьон сүтүүтэ, дьон улаханнык доруобуйаларын эмсэҕэлэниилэрэ буола турар этэ. Ону көрө-көрөбүн кэргэммэр этэбин, биһи хайда буолабыт иһин сааһыран эрэр дьоммут, хайдах буолабыт. Уонна ол интернетке даҕаны, телевизорга даҕаны көрдөххө иммунитет, иммунитет диэн тылы наһаа тутталлар этэ. Ону үөрэппиппит бу ыарыыга иммунитеттара бөҕө, иммунитеттара күүстээх дьоннор бу ыарыыны чэпчэкитик аһарыахтара, уонна тулуйуохтара диэн. Инники мин иммунитет диэн тылы истэр эбит буоллахпына, кулгаҕым таһынан истэр эбит этим, улахаҥҥа уурбат этим. Билигин дьэ иммунитет диэн тылы интеллеккэ киирэн хаһан бу киһиэхэ хайдах туһалааҕын бу сааһыран баран дьэ биллим. Вот Марианна аан бастаан кэпсээбиттэ Люба Южная Кореяҕа наһаа үчүгэй продукциялар бааллар киһи доруобуйатын бөҕөргөтөр, иммунитеккын күүһүрдэр вирустары, бактериялары, паразиттары ыраастыыр бу эминэн туһан диэн кини кэпсээбитэ. Ол иһин балааны мин толкуйдуу барбакка сразу сөбүлэспитим. Ол курдук атоми компания саамай иммунитеты күүһүрдэр, киһи организмын ыраастыыр, хааңын ыраастыыр, хааңар кислород киллэрэр бу Чудо средство Химахим туһунан кэпсээбитин мин наһаа биһирээбитим. Кини балаана ийэтин атаҕар туруорбут бу Химахимынан. Ону кэпсээбитэ. Ийэтэ улахан ыарыынан ыалдьан браастар аккаастананнар уопсайынан сыппытыгар кини Интернеты хаһан-хаһан бу атоми компанияны булан Химахима хакаастаан ийэтин атаҕар турарбыт этэ. Маамата Надежда Ивановна үчүгэй баатык кыдьар, доруобуйата тупсан, сиэннэрин көрө, үчүгэй баатык олороллор. Вот, мен балаана икки тыынча сүбэһ лаахал киирэбин. Уханга балаана декабрьга буолар, ол аата Марианнаны мен Ити ый буолан баран киирэммин бу Химахимы закастаан, ровно Химахимым муус устарга кэлбитэ. Онтон ханаан көрүөххэйим Россияҕа муус устарга икки тыһынча сүүрбэ сыллаахха бу коронавирус, ковид ааҥнаан аҕай кэлбитэ. Бары пандемияҕа һыппыппыт, бары дьиэҕэ һыппыппыт, карантин бөҕө буолбута. Ол кэмҥэ биһи бу маны иһэммит туһанаммыт доруобуйабытын тупсаран уже икки сыласта ровно билин кулун тутар бүтэһигэ буолар онон биһи бу хематимы красные женщины спирулинаны омеганы уонна ыс витамини бу киһи организмын күүһүрдэр киһи иммунитетин күүһүрдэр паразиттары вирустары кытта утары охсуһар маннык минераллары, витаминнары иһэммит. Бу түмүгүнэн биһи бу ковидка кэргэмминэн ыллара иликпит уонна эти вакцинация добровольнай бары билэрбит курдук ол иһин баллана биһи маннык үчүгэй продукцияны иһэр булахпытына Биһи тоҕо холобура вакциналыахтаахпытый? Биһи меньшеппытын манан күүһүрдэбит. Ол иһин бар дьоммор этиэхпин баҕарабын, үтүөнү санаан, үчүгэйи баҕаран туран бу южнокорейскай компанияҕа атоми компанияҕа киирэҥҥит, интернет-маҕаһыын нөҥүө маннык үчүгэй минераллары, маннык үчүгэй продукцияны, витаминнары иһэҥҥит, доруобуйаҕытын тупсарын, туруктаах буолун уонна Билиҥҥи бириэмэҕэ киһи саамай киһиэхэ күндү доруобай буолан буолары умнумаан бэҕэтин көрүнүн туруктаах буолун диэн мин эһиэхэ баҕарабын. Эһи бу Атоми компания продукциятын интэриэһиргиир буоллахытына биһиэхэ сибээскэ тахсын биһи продукция туһунан наһаа элбэҕи кэпсиэхпит кэпсээтэххэ олус элбэх информация описание баар Биһи бу Пан-хан Гил Южной Кореяга бу атоми компанияны кини үтүө санааттан арыйбыт бу үтүө санаатын биһи эмиэ үтүөтүн туһанаммыт эмиэ дальше дьоҥҥо норуокка үтүөнү тарҕатабыт диэн этэбит. Эһэ эмиэ биллэххитинэ оннук тарҕатан тарҕатан дьон олоҕо тупсаргар сылдьыахпыт. Бары үчүгэй кытта Атоми компания партнердара. Үтүө күнүнэн мин аатым Лилия Степановна диэн бэйэм Горнай улууһун Бэдьэстээҕэр олоробун. Икки тыһыынча икки тыһыынча сүүрбэ Atoми компания манна Бэрдьистээххэ кэлбитин, бииргэ үлэлиир дьүөгэм Марина Егоровна миэхэ биир үтүө күн кэпсээбитэ. Бу маннык компания кэлбит, онно корейскай Кемаким диэн үчүгэй баайы баар эбит диэн кэпсээбитэ. Ол ону истэммин мин офиска кэлэммин, Atomy компания туһунан истэммин, бу бу Химахим диэн Баатыр ыламмын иһэммин, доруобуйабын көннөрүнээрибин боруобалаабытым. Бу продукцияны ким интэриэһиргээбит, сүбэлэстэриэн баҕалаахтар, баһаалыста, Бэдистээххэ Южный рынокка кэлэн билсиэххитин сөп. Инньэ диэн эһигитини ыҥырабын. Үтүө күнүнэн мин Павла Екатерина Платоновна диэммин Горнай улууһуттан мин тыһыынча тоҕус жүз он тоҕус сыллаахха улаханнык ыалдьаммын эпэрээссилэммитим ол эпэрээссилэнэрбэр дьаһаҥнаһым куһаҕан этэ Онтон бу хамсык ыарыыга дьаҥ хааламмын суорҕан тэллэх киһитэ булан хаалбытым. Ханна да барар кыах курдук уонна туох санаторийга ыытаатаабыттарыгар мүккэйэн барбатаҕым. Онтон дьүөгэм Лия Степановна сүбэтинэн маннык корейскай продукция баар диэн сүбэлээн Марина Егоровнаҕа бараммын онно киирэммин мин туох химахим диэн хакастаабытым онно Егоровна эппитэ бу ырак ырыга туһалаах туһалыаҕа диэн Онтон мин ол туохха үбүрүмүнэн очокко турабын. Онно невролог быраас кэлбитэ бу күннэргэ. Ол кэлэн балана анализ тутарбытым чудо олох анализтарым үчүгэй курдуктар. Кижик бэйэм да сөхтүм уонна бырааһым даҕаны сөхтө. Отон бу хемохим кижик туһалаах эбит диэн анаатым. Онон эһиги эмиэ эһигини эмиэ аттын диэн сүбэлиибин уонна бу билигин олоххо тардыһыым күүһүрдэ уонна үһүс көлүөнэлэргэ духуомнас киинигэр Сайдыы диэн ааттаах түмсүүтэ эрийдим. Онно саастаах дьоннор кэлэн остуол оонньууларыгар хабылыкка хаамыска дьарыктаналлар. Бу эмиэ доруобуйаҕа туһалаах. хаан эргийиитигэр уонна саамай туга диэн киһи кырдьарын тохтотор оҕолор моторикалара айдар үтүө күнүнэн мен максимова ольга петровна диэммин алта уон үс сааспын туолабын бу сотору Түөт уоллаахпын, аҕыс сиэннээхпин, балыыһаҕа үлэлиибин, участковая медсестра детской консультации. Балыыһаҕа үлэлээбитим төрдөнү сыл буолла. Мин бу южнокорейская компания Атуми туһунан случайно истибитим. Южный рынокка билэр кыспар кэлэ сылдьаммын Ону буллаана туох компанияны диэн ыйыталаспыппар учуйбаты бартын кэпсээбитэ. Ону продукцията элбэх качественный диэбитин иһин сразу киирэммин боруобалаан барбытым. Билигин сүүрбэттэн тахсан наименование продукции боруобалы сылдьабын. Продукциялара чахчы качественныйдар диэн итэҕэйдим. Бу зубной пастанан киириэхпиттэн хүрбэ биир сыл декабрьга киирбитим бу компанияҕа. Ол киириэхпиттэн постоянно бу зубной пастанан, щеткатынан туттабын, сөбүлээтим. Инники мин часто иккигэ биирдэ стоматиттыр буоллахпына билигин бу пастаны туттуохпуттан стоматитты иликпин, онон олус сэҥээрдим. Уона щетката эмиэ нежнай щетинкалаах, золотой покрытиелаах уонна кини тонкай баҕайы эрээри тиискин үчүгэй баатык барытын сууйан өр баҕайы күнү быһа свежай сылдьар. Бу турар тутта сылдьар зубной паста. Кини гелевай, маҕан обычнай паста курдук дьүһүннээх, бутта гелевай дьүһүннээх.

Уонна быллаҕына оттон бу кэпсиэмэтэ наһаа сөбүлүүр система ухода за кожей лица диэн. Бу булана упаковката үчүгэй баайы подарокка им биэриэххэ сөп. А так булана бэйэтэ иһигэр ыллахха Иһигэр лакабы түөт түөт продукциялаах кожатын сирэйин кожатын сөптөөх системанан ыраастаан баран кремнэри туттар ордук оччоҕуна кремнэр любой крем иҥэмтиэлээх буолар Бу система ухода серияны туттуохпуттан сирэйим сырдаата, маршинкаларым аҕыйаатылар. Онон наһаа сөбүлээтим. Онон буоллаана баһаалыста бу корейская компания продукцияларын туттан боруобалааҥ уонна бу система ухода холобурата орто саастаахтар все равно уходка наадыйар буоламмыт үчүгэй үчүгэй тугу көрдүүбүттии уходы онон булан эммин бу системанан туттуҥ диэн сүбэлиибин уонна атоми компания продукциятын туттуҥ баһаалыста билсин диэн этэбин Мин Гольдерова Анна Дмитриевна диэммин, Горнай улууһун олохтооҕобун, индивидуальнай предпринимательбын, биир уол оҕолоохпун, икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха мин бу Южнокорейскай Атоми компанияҕа кэлбитим. Бу компанияҕа миигин чугас биир дьүөгэм ыҥырбыта. Бу компанияҕа мин биир саамай сөбүлээн билигин иһэр туоҕум продукциям буоллаана бу чай пуер буолар бу чай пуер буоллаҕына маннык удобнай баҕайы маннык стиктарга кутулла сылдьар бу стиктары холобура күн аайы биир стиги ылан чай курдук оҥостон чай уонна кофе нугар иһэбит бу стикка баар чай бу чай буоллаҕына урукку биһиги оҕо сылдьан плиточнай чай иһэрбит курдук амтана амтанын санатар бу чайга буоллаҕына киһи үөрэнэн хаалар эбит амтаны үчүгэй баҕайы хабаххай да буолбатах наһаа минньигэс да буолбатах уопсайынан амтана үчүгэй баҕайы уонна мин буоллаҕына уопсайынан постоянно үөһүм туолар этэ үөм туоларыттан төбөм ыадьар, сэниэм суох, онтон сылтаан киһи кыайан аанньа туйбат. Аһаа, сиһиҥ ыадьар куруук, сүнньүҥ ыадьар. Онон сэниэтэ суох буолаҥҥын били киһи мээнэ күүскэ үчүгэйдик онно-манна үлэлэ, тугу да үлэлээбэт, тигин үлэлиэн баҕарбат, тигин буолаҕын. Ол онтукайгын устар. Уонна оттон Бу чай пуйары иһиэхпиттэн ната сэниэлэнним, үөһүм туолара тохтоото, төбө мадьыбаат, аллергиям бааһырыы мигин тохтоото, ол аата бу чай биһигитини ити туоһугар сурулла сылдьарын курдук киһи организматын чуйбаайтыгар астыыр эбит, аһа, киһи күнү быһа олох наһаа чэгиэн наһаа сэниэлээхтик үөрэ-көтө сылдьарыттан онтон туох үчүгэй баар буолуой ол иһин мин бу компанияҕа атоми компанияҕа эһигитини барыгытын кэлэҥҥит киирэҥҥит боруобалаан наһаа үчүгэй качественнай продукциялары таһаарар миэхэ көмөлөһөр буоллаҕына дьоҥҥо эмиэ барыларыгар көмөлөһүөхтээх диэн эрэллээхпин. Үтү күннэн мин Петрова Марианна диэмин Нерюнгриттан сылдьыбын. Атомига мастер продаж диэмин. Ол аата бырсыдык эттэххэ ыйга

Ол гынан баран мин ийэм ыйдьа хаалбыта. Ийэм ыйдьа хаалбыта, балаһыппыта. Балаһытан баран улаханнык ыддьыбыта, хатанан кэсиптэ. Ону туох эмит иһин биир баар буолуохтаах бу дойдуга иһин биир ким эмит тугута эрэ токуйдаа буолуохтаах диэн мин арай Новосибирскайга аспирантураҕа үөрэнэ тиийдим. тиийдим оны тиийбиппэр буолана кыргыттар этилэр хайа ийэҕэр химахим көмөлөһүө диэтилэр ону мин химахим диэн тугун билбэппин былай дии хо хо мин тэҕэйбэппин оннукка ийэбэр оннук эксперимент иин оҥороппун баҕарбаппын диэн сөбүлэспэтэҕим онтон былаанам короче ааҕаар диэбиттэрэ ааҕаар сатьяларын ааҕаар көрөр диэбиттэрэ ютубка ким тугунан туһаммытын диэн кини тугу да эмтээбэт диэн миэхэ быһаарбыттарыгар наһаа соһуйбутум ити химохим тугу да эмтээбэт арай көннөрү утуйбут иммунитет клеткаларгын уһугуннарар диэн киһи иммунитеты күүстээх буоллаҕына олох наһаа туох буолар эбит ыалдьыбат иин буолар эбит һэ ол иһин ол иһин наһаа үөрэммин хас ый иһэллэр идиэмин түөт идиэ төрүт түөт түөт химохи буолан баран диэбэр бардаам дии

Эн ылар булаха бэйэн ылаҕын, ылбаппыт-халбаккын. Арай сыл аҥарын иһигэр биирдэ аккаунтун подтверждайдыххын наада диэн. Бэйэн личнэй холобура баалларын, личнэй баалларын, бэйэҕэр ылбыт баалларын хаһан да майбаттар. Кинилэр элбээн, элбээн, элбээн, элбээн иһэллэр.

Битэмииннэр, битэмииннэр, личная гигиена, астар, таҥастар диэн холобура порошок дьиэҕэ тутуллар хаһыйсаҕа тутуллар хэкэйдэрин диэн. Ол иһин бір күнәйи бумантан бим бір пример этем. Bir зубной щетка, bir зубной щетка

Ол иһин булаанам биһи билигин манна хахэригер улахан команданы үлэлиһит жабыт. Ол курдук самый билигин холобура лидердерим бааллар, холобура Любовь Винокурова, Горный Улуһугар улахан күүскүлэлиһит жар. Кэрел Болжа кыыһа Абрав үлэлиһдьэр кини Дьокускайтан Абрахова Ильяна үлэлиһдьэр эми Дьокускайтан үс майстер продаж бар биһи командабытыгар уонна билигин Новосибирскай командалара эмиэ күүскүлээн эрэллэр бу аспыт ыйтан ди мусустарун алгыс күнтен биһиэхэ саҥа мастерство кирде путь к мастерству диэн ол онно холобура эн мастер продажера боллахан урут премия бериллер булаҕына билигин мастер продаж аңарын оҥордоххуна эмиэ премия кэлэр диэн ол иһин билигин күүскү үлэлииргэ олус үчүгэй условията олус үчүгэй мин командаларым холобура инник хөпкө грамотнай үлэлииллэриттэн олус үөрэбин уонна бары тутуспутунан күүстээх, кыахтаах ыччаттары түмэн билигин бииргэ үлэлиирбит буоллара холобура олус күүстээх инникигэ кискиллээх кискиллээх дьыала буола этэ диэн баҕаһан алаахпын. Ол курдук билигин хаамай бүтэһигэр этиэхпин баарабын. Бихи холобура билбетер даҕаны көннөрү да киирэн хаалбыт партнердар эмиэ бааллар. Мин просто зубной щеткалыам эрэ диэбит курдук партнердар эмиэ бааллар. Ол партнердар киирэн баран билигин хамна сылаһыдьалларыттан уон тыһынча хүрбэ, отут аҕа уон тыһынча лаһыдьаларыттан эмиэ наһаа олус үөрэбит, бэйэлэрин баҕа санааларын толоролоруттан, эбии хаччыланалларыттан киһи бэйэтин сөбүлүүр идэтинэн үлэлиирин таһынан пассивный дохуоттаах буолуохтаах, пассивный дохуотун хаста буолуохтаах. Ол иһин биир бу күүстээх источник диэн билэн туран барыгытыгар сүбэлиэхпин баҕарабын. Барыгытыгар дьолу, доруобуйаны, күүстээх аналах буолун иннигит диэки баран иһин.